Waalaikum salaam sheekota isin Kani- hojjetee shabakaan. Na dhageettanii miti Ee dhagaa. guyyaa kan rabbiin keenya amantii keenya keessatti nuu guuteedha.
Idul Adhaa jechuun jechuudha. Tokko kanaa lammaffaa hudiyaa qaluudha. Kan sababa isaatiin Nabi Ibraahim alayhi salaam ilma isaanii rabbiin baase jechuudha. Karaa dhala kaa baay'ee sin beeku ganaa barachuuf deemu jira beetani.
Barakallah fiik. Rabbi umrii si haa dheeressu waan ati yaadde rabbi si haa guutu. Eh, Amiin Hayyi.
amiin amiin. Fatra, salaamu alaikum.
Mee yoo na eeyyamte kalaama takka bichaa dubbadha baabaa keenya. Hin fixanne ayyee dubbadha noo dubbadha tole tole. Eh, Wallaahi dhugaa dubbachuu fi sheeka kennaa ustaaz guutamaa sheek guutamaa jechuudha. Mm. Eh, Osoo yeroo namni baay'inaan liivii keessan namni baay'inaan laalaa yeroo akkasan dhufanii osoo gorsa akka ha- ammaa kana bareedaa kana nu dabarsanii viidiyoon isaanii waraabame Abbaan rabbi irraa laafi siif irraa haa fayyadamu osoo viidiyoon waraabamee wal ga'e das na ja'a beettani kanaafi rabbiin ammallee wallahi umrii isaanii nuuf haa dheeressu hayyuu nama akkanaa kana rabbiin nuuf haa dabalu Amiin yaa Rabbi. dabaasnii himuun kun qaanfii dhabanii miti isaan wallahi nuuf malee akka nuti ibidda jahannam osoo arginu ittiin seenneef malee namni qaanfii dhabee miti akkatti addaan zarazaree waa haasa'u jechuudha.

Assalaamu Aleykum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Wa'aleykum Assalam Warahmatullahi Wabarakaatuh. Fatraan raftee jirti sabboona ergaa dabarfadhu ati. Baabaa kiyya baga jiraattan Eid Mubarak jenne. Tokkicha baga baga rabbi isin kaa'e walumaanuu. Eh, ustaaza ani jecha hireefu sheekh abdulaziz dhufan san irratti gaafii san irratti gaafii qabaa maali yoo jettan ja- yaani san nan deeggara maali yoo jettan eh, beektani namni ooma xiqqootti ilaala Wanta biroo osoo hin tahin dubartii waggaa 35 jiraachuun jechi isaan jedhu sun sirriidha. Amma gama biraatiin ammoo dubartiin takka gaafa biyyaa baatu keessaafooma biyya Arabaa kana eega fiizaan mee fakkeenya yoo fudhanne biyya Su'uudii dubartii waggaa fakkeenyaaf fiizaan eega dhaabatee ture biyaansi akkas waggaa 19 ni ta'a natti fakkaata. Dubartiin takka fakkeenyaaf gaafa biyya ofiitii baatu biyaansi yoo gad xiqqaate paaspoortii wajjin garuu paaspoortiin waggaa shan irratti banuufii qaba dubartiin takka waggaa 25 ol malee biyya ambaa deemuu dandeettu moo maal jedhanii beektanii? Paaspo- yoo gaafuma sanuu waggaa 22 akkas taate gaafa biyya kana dhuftee jette waggaa 10 akkas ni taati eegas ammoo idmee isitii walirratti yoo dabalan gara waggaa 32 akkas 30 yoo taate Carraa kana keessaa yoo heeruma kan heerumnee kan jiraanne ta'e dubartiin tokko carraa heerumuu yookaan immoo ilmaan argatuu waggaa carraan isiin qabdu carraa waggaa 10 qofa yoo waggaa 30 taate jechuudha. Fakkeenyaaf wanta biro osoo hin ta'in carraa ilmaan argachuu jechuudha carraa ilmaan argachuu dubartiin takka waggaa 40 geennaan carraa ilmaan argachuu waa hagas hundaa miti natti fakkaata ustaaza nillee ni beektanii. miti ust kanaaf osoo dubartiin wallahi media kana dhiisteetuma osoo wallahi hemiree qabaatte dhiirs ta'ee dubartiin jechuudha baay'ee nati tolaa jechuu barbaadeeti gama biraatiin shamarree keenna fakkeenyaaf amma waan tokko tokko mee osoo gaafattanii eessa jirta jettanii amma yoo gaafattan Dubartiin bakka inni itti himtu yoo Dubai hin jiraatte Suudii isiniin jettu. Yoo Suudii jiraatte biyya biraa isinitti himti. Namni tokko biyaansi fakkeenyaaf biyya an jiru yoo jiraatte kan jedhee isin iyyuu kan gaafatu ta'e namni akkasii ilaalcha bira badaa osoo hin taane yaani boodatti nama bakka an jiru yoo jiraatte namni kun naaf gaarii ni ta'a kan jedhu ilaalcha akkasii qabaatee faa gaafachuu mala.

Abshir abshir abshir Raba kiyya abshir. Tole jazakumullah khairan eh, sabboonaa kiyya rabbi umrii si haa dheeressu gaafii asitti hin gaafanne sin gaafadhu muruu asii Eh, bulchaa yaada amma bareeda Eh, amma waa lama erga- ergaa nan amma asirratti isinii dabarsu waan eh, obboleessi kiyya Abdulaziizii fi eh, sabboonaan ilmi keenya kaasirraa waa lama isin yaadachiisa inni tokkoffaadha Haqaa namaa nyaachuu kana siri waa watu jira mo waan Abdulaziz jedhaniif wallaalaniiti miti Sheh Abdulaziz wanni kana jedhaniif namoonni haa baratanii waan barbaadaniif obboleeyyan kiyya badii biraa rabbiin sii araarama haqa bani aadami yo ati kaffalteefi na yo na abbaan sun dhiifama sii godhe male namni biro sii dhiisee hin danda'u duuba kanaaf namni miliyoona tokko haqa namaa nyaate Namni qarshii tokko nyaate illee nyaatee jira. Nyaanyicha hin nyaateera. Yoo ofirraa baasee Rabbiin rahmata isaa godhe malee. Yookaan yoo inni du'e illee hoo maatiin isaa ka isaa isa dhaaluun baqqa'u kafaluun isaanirra jira waan ta'eef. Kanaaf yoo ani geeffate rabbiin haa barreessu haa ammallee ragaa of bira kaa'u jee rabbiin quraanaan yaa ayyuha alladhiina aamanu idaa tadaayantum bideynin jedhee lafa kaa'e jechuudha duuba rabbal izzati wal jalaal kanaaf inshaa allahu waan shari'aan islaamaa karaa gooteen alatti nuyi waa wayii karaa goonee hin dandeenyu haga banii aadam nyaachuun haraam keessaan ammoo ijoollee biyya Arabaa jirtu ta dhiiga ofii gannattee qaamni isii miidhamee isii miidhamtee humna dubartiitiin ol kortee maskootii ambaa walawwaltee hammaama ambaa lixxee Kilorooksiin qaama isii cicciree fixxe san karaan alatti arkaa nyaachoo dhiisi badana male. Ittuu yaaduunuu ma'asiyaa natti fakkaata. Namni namatti raaja'u hin jiru, namni namarraa waa liqeeffanne hin jiru. Dandeettu kafaliif. Dadhabdu waan haganaa narraa qabdaa sii kafala jedhii amala gaariin gaafadhu. Jazaakumullaahu kheeyran. Maali jennaan. Obboleeyyan kiyya hundi keennaa afoo khaaliqaa dhaabachuu deemna. Rabbal aalamiina afoo qullaa dhaabachuu henna guyyaa qiyaamaa. Nabi gaaf tokko aleyh salaatu wassalaam ni booyan. Maaf booyte yaa rasuulallh jedhanii gaafatan. Dubbachuu didan. Akkaan booyan. Aa'ishaan maali yaa rasuula rabbii? Maaluma si gale? Maaf bootte guyyaa qiyaamaa sodaattee laa? Jannata rabbii kajeeltee boo'attaa laa? Tama jannata qajeelteen booda maaltu si boochise ree? Laa saniifilleen booda. Jahannamiin sodaatte? Laa jedhan Rasuulli aleyhi salaatu wassalaam. Maaluma sodaatte? Du'a sodaatte? Laa, kullu naas yamuutuun, kullu nafsin zaa'iqatul mawti. Kunillee nan boochifne jedhan Nabi aleyhi salaatu wassalaam. Yaa Rasuulallaahi maaltu si boochise ree jennaan.

Man ladii ma'ii fil lahadi jedhan nabi aleyh salaatu wasalaam qabrima tana eentu na waliin lahadima tana eentu na waliin keessa ciisa jedhan rasuuli rabbii yaa nama lahadiin si eeggataatu yaa nama qabriin si eeggataatu akkamitti haqa namaa nyaata sanuu haqa obboleettii teeti haqa haadha manaa teeti tokkoo haqa haadha teeti haqa adaadaa teeti haqa soddaatii teeti, haqa ilmoo teeti, waa kana hunda dubartin siin kaaftu haadha sii taati. Duniyamaaf jettee aslan mana isiin qabduuf jette, daldala isiin qabduuf jetteetu jaalalli sin qabinii, jaalalli dhugaa akkanumaan si qaba malee silaa. Dubartii Rabbitti amantee Guyyaa Qiyaamaatitti amante atillee adeemsa kan kee tolchi. Nama waliin ooltu laalladhu. Nama waliin coortu laalladhu. Safara dhaqxee keessa oolte laalladhu. Harkumaan dhaqxee waan hin taanetti harka naqattee dhiirallee lafaarrattiin dhiira guutuu walii qabdee abbaa keetii dhiirti, obboleessa keetii dhiirti, soddaa keetii dhiirti, ilma keetii dhiirti. Dhuma labsitanii seera dabsitanii maaf cabsitanii jedhe Umar Suliiman. Namuu abbaa ofiin fedhe haa deeggaru jettanii deeggarraan maaliif wannaa nu gootan jedhe akkasanii qaqaaliiwwan kiyya wanni isin hidhaamu barbaadu ammas wanni guddaan an isin hidhaamu yoo jiraate. Ijoolleen shamaraallee adeemsa baddanii namni isin waliin maqefattan, namni isin waliin ooltan, namni isin mistara waliin haasoftan eennu gaafa nyaattamtan gara sheekaa dhuftan, gaafa nyaattamtan gara nama guddaa dhuftan, gaafa awwala jaalatti namni kun naa ta'an jettu, gaafa awwala waliin raftu san Akkanatti baqaa wanni kun jedhanii hin gaafatan. Gaafa waan balleessitu balleessite an akkana ta'eeraa wanni kun hin ta'aree jedhan. Awwala ati jecha Rabbiititti buli. Man kaana lillaahi kaana Allaahu lahu. Nama Rabbiif ta'e Rabbiin isaa ta'a. Ati Rabbiif ta'i. Yoo ati Rabbiif taate Rabbiin sii ta'a. Ati badii irraa toobadhu. Yoo san Rabbi bakka badaa irraa si qaba. Nama ati itti heerumuu qabdu Rabbi sii fileera. Ka Rabbi siif ka Rasuulli sii filan san malee ka biroo irraa godhu.

Ta qabeenna qabdu fuudh, ta bareeddinna qabdu fuudh, ta maatii gaarii qabdu fuudh, ta diinii qabdu fuudh, ammoo tana keessaa fasfir bizaati ddiin, isii diinii qabdu fuudhi siin jedhe. Wa'illaa taribat yadaak, harki tee lamaan lafaa haa dhooftu jechoon duuniyaa fi aakhirattillee haa kasaaru namni sun jechuudha. Ufumaa kaatee ka Rasuulli sii file dhiiftee gadda biraa dhaqxe, ka Rabbi Qur'aanaan irraa si qabe San itti dhaqxe ati beekteeti. An Rabbi irra beeka jetteeti bari gaafas. Bareeddinni isii si sobe, qaamni isii si sobe. Aqlii qabda. Yoo aqlii hin godhatin fuudhuunuu sirratti haraama hin fuudhin. Takkaa aqlii godhi. Maal jee Rabbiin? Walaa tankihu lmushrikaati hattaa yu'minna jee bar. Mushiriktittii nikaan hidhatinaa jedhe shaartittii shantullittii ta salaata rabbii quba hin qabne ta diinii rabbii quba hin qabne ta diiniin isii yooma sheeka argite dubartiin gariin bar niqaabu mallee yoo sheeka argite uffattii bar Sheekamicha dhiira. Dubartiin garba gariin bar yooma sheeka argite shaarbiyyuu uffatti. Dhiirri bar shaa- dhiirri sheeka qofaa miti bar. Ajirabii martuu irraa ajjaba isin jette shari'aan islaamaa. Isii laalladhu siin jedhe. Shari'aan islaamaa intala diinii qabdu siif hidhe.

Yoo namni akhlaaqa qabu si dhufe, yoo namni diinii qabu si dhufe itti heerumsiisaa jedhe. Ati hoo Ameerikaa dhufuu laaltaa? Zittiziinii Kanaadaa laaltaa? Zittiziinii Awustiraaliyaa laaltaa? Mana Finfinnee laaltaa? Mana Adaamaa fi Jimmaa fi Dirre Dhawaa fi Shaashamannee fi Baalee fi magaalaa hunda keessa jiru laaltaa? Odoma akkanatti qoomee qariin taate. Gabayaan faayidaaf ol geette faayidaan dhabamnaan maafii faayidaa. Wallaahi gabaan faayidaaf ol geette maafii faayidaa. Namni waa sadihiif wal jaalatu wal jibbuun isaa nafu tokkottii malee.

Suura boqonnaa kanarra mataa kan nama deebisan tokko argite ilkiin kaa rabbii kiyya. Wallaahi lazi. Namni duniyaaf si jaalate gaafa hiyyoomte si jirti. Namni soddummaaf si jaalate gaafa intala saniin ati wal dhabde si jirti. Qadaa fi qadaraa waliin jiraatta intala sana tammoo. Yee Namni aangoof si jaalate gaafa ati shaaramte si jibba. Maaliree faayidaa biraan qabdu kaati. Namni fayyaa qabdaaf si jaalate gaafa rabbiin fayyaa sirraa fudhate. Mistaaqan liqawlii koroona maleen gaddaa kana namni haala manaa ofiin dheessine ijaazaa natti hin dhufin jedhee nimi akkuma biyya arabaati ture ijaazaa manatti hin dhufin jedhe ijaazaa gara kiyya ijaazaa hin dhufin jedhe. Haadha manaatiif abbaa warraa wal talaatte meeqa gaafa sana kun as gadduma keessa jiru kana keessatti ajaa'iba rabbi. Ijaazaa fuute mucattiin. Achumaan gara feete deemi jee. Gara kiyyan dhiyaatiin. Gara fedhe deeme hayyee na hiiki lama jetteen isiin.